CBN a kan zotu nan dihlak tein nang kut kan in tlai hna. Kum thong ni le kum kul le kum thum March thlaili zanlei sumlang pali tiang thong kan hlet khawhmi kan rak chim lai. Chin ramkulh ah India Assam Rifle tam ngai an lut. Meithal voi tam ngai an puah. Chin ramkulh Palawa peng Shwehlawa khua tiang India Assault Rifle hlei nga hrawng cu an hriamnam he nizan March ni hlei thum zinglei ah an lut. An kir lei zong ah meithal zunhra hrawng an pua tiah theih a si. Assault Rifle an luhnak hmun hi CDF Palawa battalion tu nih hram an bunhnak hmun he aa hlat tuk lonak hmun a si. Chin ramkulh chungah a ser rifle hi a voi tinak an luh a si cang tiah theih a si. CDF Palawa chairman nih a ser rifle nih ramri ah lungphun mi zoh ding in an ti i atu ahhin cun a voi tinak hriamnam he an rat a si cang. Ramri lungphun mi le Shuihlawa khua hi mengkhat tluk a hlatmi a si ko nain khua tiang in an lut. Hihi CDF Palawa iatlai a kan duh caah a si kho tiah a chim. Assam Rifle hi Palawa ram chung an luh tik paoh ah SAC ralkap nih rallam an sial ve. India le IUG kar i ruahnak hi zeitiang dah phai a kal cang ti hal ka duh ngaingai tiah a chim chap. Tukum March thla hramthok lio zong ah Assam Rifle pawl cu tidim peng tiang an lut i minung pakhat zong an rak tlaih cang tiah theih a si. Chin National Organization CNO kuttang check-in cu chimtu Sia Siamate an chambau. Chin ramkul Falam peng Chin National Organization CNO kuttang fimcawnnak zung ah check-in cu chimtu Sia Siamate an tlawm caah check-in an khar chung. Petlai in ca cawn khawh ding ah CNO nih CDM Sia Siamate le pumpak in rianṭuantu Sia Siamate an auh hna tiah theih a si. Falang peng si an o kut tang ah sianginn kainak hi kum tong dih le kum kul le kum hnih January thla thawk in an hon i sianginn za le sawm thum tluk ah siangngakchia thongret le zanga leng an phan siasiama te sawmnga leng an chambau tiah CNO fimcawnnak zung in theih a si. Ram a ṭhat lio zong ah cozah sianginn ah siasiama te tlinglo bu in ca an rak chimh hna. atu chinchin cu kan chambau ngaingai. Sianginn pahra hrawng hi cu cachimtu siasiamah te an um lo ruangah kan khar hna tiah CNO fimcawnnak in chungṭuan nih a chim. CNO kuttang cachimtu siasiamah te hna caah an umnak inn le lo an eidin, an ngandamnak le an nun himnak tiang CNDF nih an kilven hna i an zohkhenh hna tiah theih a si. A bik in tangka lei ah kan chambau ngaingai. Siansiama te thazaang zong kan chambau fawn. IUG nih bawmhnak tlawmte a kan pek ve. Caan saupi cacun khawhnak ding ahcun a lamkip in bawmhchan kan hau tiah CNO fimcawnnak zung nih an langhter.

India-Myanmar ramri ah Assam Rifle nih ruby sing thongkhat lengmanh rihaisi an tlaih. India-Myanmar ramri Manipur ramkulh Muye peng ramri ah WY rihaisi 20.625 kilogram a ritmi ruby sing thongkhat lengmanh cu March ni hleithum ah Assam Rifle nih an tlaih tiah theih a si. Ramri ah Assam Rifle pawl nih khualtlawng mi hna cu mengtung sawmsarih le pakua ah checkhlatnak an tuah cuahmah hna i Myanmar ram lei in a lutmi pakhat cu Assam Rifle nih checkhlatnak tuah an timh lioah a thiltom a hlonh zau i Myanmar ram lei ah a zaam tiah theih a si. Cu a hlonhtakmi thiltom cu an zoh tikah WY rithaisii tlang tampi a si i Assam Rifle nih Palek sinah an ap tiah theih a si. Mube ah kahdohnak a chuak. SAC ralkap lei pali an thi. Mipi vengtu phu lei pathum an nunnak a liam. SAC ralkap nih upa pahnih le ngakchia pakhat an thah hna. Shan le Kaya ramkulh ramri Mube peng ah kahdohnak a chuak i SAC ralkap pali an thi. Mipi vengtu phu lei pathum an nunnak a liam tiah Pekong People Defense Force thu nih cathanh an chuah. March thleini mume nichualei kap tlang cung ah SAC ralkap i Brigade 66 rallam sial ralkap cu ralzam sakhan ah rallam sial ding in an phan i upa le ngakchia a cheukhat cu an tlaih hna. Cu ralzam an tlaihmi hna cu va khamh dingah Pheko PDF Battalion 2 KNDF B03 URF tangti phu nih SAC rallam sia ralkap cu an doh hna i March thleini zanlei sumlang pathum hrawng ah kahdohnak a chuak tia theih a si. Cu kahdohnak cu a fak i Phekong SAC ralkap le 42 ralkap nih hriamngan tampi hmang in ka an bawmh Hna leng ah zanlei sumlam panga le cheu ah vanlawng pahnih hmang in voithum an ka hna. Zan sumlam pasarih tiang kahdohnak a fak. Cu kahdohnak ah SAC ralbawi tal in ralkap a thimi le hliam a tuarmi an tam i SAC ralkap ruak li le hriamngan pawl a cheukhat an lak kho tiah theih a si. Ralzaam bawmh ding an i zuamnak ah Pheko PDF Battalion thu in ralkap pakhat le KNDF B03 in ralkap pahnih cu an nunnak an liam i tangti phu in paruk hliam an tuar tiah theih a si. SAC ralkap nih ralzaam mipi a cheukhat cu an tlaih hna i ralphaw caah an phanh hna leng ah kum sawmriat le kum khat le kum sawmsarih le kum riat a simi upa pahnih cu meikhangh in an thah hna. Ngakchia pakhat zong an kah thah tiah theih a si. Phekung kahdohnak ah sac ralkap lei hleikua an thi, paruk an tlaih hna, hriamnam tampi an lak khawh. Shan ramkulh Phekung peng Kuyin khua tlang ah kahdohnak a chuak i sac ralkap lei ralbawi tal in hleikua an thi, paruk an nun in an tlaih hna tiah

March lei kha zanlei sumlam panga hrawngah sac ralkap lei an fa deuh caah an tli i sac ralkap paruk an tei khawh hna tiah theih a si. March lei ni zing sumlam pakhat ah ramlak lam pakhat ah Pekong PDF le sac ralkap kar kahdohnak a chuak ṭhan i cu kahdohnak ah PKPDF thu phu in ralkap pakhat an nunnak a liam. Cuni ah hmun thianhnak an tuah i sac ralbawi tal in ralkap hleikua an thi i hriamngan pawl zong an lak kho tiah cathanh an chuah. Paopeng Sanpe khuami Sawm Nga cu sac ralkap nih an tlaih hna. Magwe ramṭhen, Baopeng, Sanphe khuami sawmnga cu sac ralkap nih March ni hleihnih ah an tlaih hna i nihin March hleili tiang an thlah rih hna lo tiah Sanphe khuami hna nih an chim. Tlaih a tongmi hna chungah mi bawmchantu chungtel pathum le kum upa nu

Phungki hranginn ah umhmun an khuar i khuami cu an tlaih hna tiah theih a si. sac ralkap hna cu Samphe khua an luh lioah PDF an kawl hna i au hmanh an hmu hna lo caah khuami sawm nga an tlaih hna i ralphaw ah an hman hna hi a si. Sanphe khua cu inn zanhni le inn sawmnga le inn li a umnak khuate a si i milu thongkhat leng kan umnak a si. Atu hi khuami dihlak in ralhrial in kan zam dih hna tiah khuami pakhat nih a chim. Pakoko Hrambun Tama 101 kuttang Khalaya 251 in SAC ralkap nih Sanphe khua pongkam vialte cu hriamngan in an kah tiah Sanphe khuami pakhat nih cun a chim. Ramkhel thongthla bawmchantu AAPP nih cazin an khawmh sawmi ningin March ni hleithum cathanh an chuahmi ah sac nih nawlngeihnak an lak hnu in rammi thonghleiruk le zali le sawmsarih an tlaih hna tiah an langhter. CBN a zotu a ngaitu nan cungah lunglawmhnak tampi kan ngei.